my country people una welcome back to my channel today and happy new month to every one of us july must work for all of us in jesus name amen so onto the big brother niger latest news tasha she don't continue her obsession with messi eke afta mercy eke come out to come celebrate five years anniversary of stan ship with her fans wey dem dey call Missinary and also Kiddwaya don come out to come tell us how dem take rob am for Ibiza. So two days ago, Mercy Eke come out to come celebrate Stan ship anniversary with her fans wey be say dem dey call mercenary for wetin we know so far we know say Mercy Eke and mercenary dem be like five and six dem no dey joke with each other at all the same way wey be say mercenary no dey joke with Mercy na the same way she herself no dey joke with dem even when she return for the all star season we see the way people take um attack me say eke say why you go come back you be winner you don win how much before na greed allow people wey be say never win before make dem win but Amesinario say no you must push this girl go far even as um other fan base no gree support her during that um All Star season her fans dey continue to support the girl to the ex ten t say dey push her reach finals she come take to her Twitter handle

It hasn't been easy riding and defending our queen, but our baby girl Atrimesieke made this journey easier for us. Cheers to more years of greater achievements and good life, Mesieke ti forever. Truth be say, e dey very easy to stand Mesieke. Uh-huh. I understand why her mercenaries no gree desert her since all this while. The girl is so unproblematic. Standing person wey be say dey always make you dey always talk like mad person online or dey fight your fellow um social media pipo just becos of stan ship Mercy Eke and her fans Mercenary na one fan base wey be say I admire too from afar and um dis other pipo Highlanders those ones dey dey always dey their lane until you come for dem so as she dey as she make dat statement to celebrate her fans tan sha come see am come copy the thing una remember talk say if una check their pages for last year they no celebrate anniversary o tasha no do but immediately Mercy Eke come out to come celebrate her own tasha come out if you check the days you go see say Mercy Eke celebrate her own two days ago tasha come come out yesterday to come celebrate am come say five effing years with titans no leave no transfer

To me I think Messi Eke na Tasha mentor um because with the way Tasha dey always look up to Messi Eke, anything wey Messi Eke do she go wan do am. I no know whether I call am obsession or I go call am say na mentorship. So maybe probably Tasha dey look up to Messi Eke for everything concerning this social media space. Hope say one day two of them go settle their differences because when they first come out from the house that time, they actually settle their differences for one interview where Tasha dey um dey try to make peace me say kekon dey cry for there and all of that dey con even hug all of a sudden fan base con cause another rift between the two of them two of them just dey dey their own separate ways hopefully one day things go things go dey sorted out between the two of them so so onto kidwaya matter kidwaya don come out to come reveal to us how they take rob am for ibiza We all know Kidwayaya been traveling to different countries both for business and for pleasure and for this particular one it seem as if the guy travel for pleasure to go have fun so he come come out publicly to come narrate the ordeal wey be say he experience for there according to him he say he lose seventy thousand euros and wrist watch and the girls wey be say e carry their belongings wey dey there too dey collect am come dey try to give out advice to other rich people wey be say dey travel go European countries wey be say dey always um book villa to stay in make una listen to wetin e talk for una sef.

fans come come out to come dey call am out as we all know Kidoya na person wey be say dey always come out to come flaunt stack of dollars wey be say he wan spend him dey always carry a lot of dollars wey he dey always show online the expensive lifestyle fine all of us know say Kidoya na the boy in the candy shop as him dey call himself but coming online all the time to dey bring out that kind of huge amount of money to dey flaunt am i believe talk say if you dey get the mind to flaunt that type of money you suppose to dey carry security wey be say even if you dey for villa or you no dey around you go leave one person for there wey be say house cleaning housekeeping come to clean the, the person go dey dey monitor your belongings Question wey we suppose to even dey ask say why him dey keep that much money for him room wey him no fit use like credit card or debit card or any other thing apart from carrying the cash like that up and down for everywhere wey be say him dey go and him go carry am come still dey flaunt am online why carry am go bank so that dem no go dey suspect you of shady business na God even save am say dem no even um release one for e leg sef because we know na some people some once they come to rub like that they fit even do you strong thing after they collect your money so na just God save am. Imagine losing seventy thousand euros, an expensive wristwatch and all of that and he still dey maintain im composure like that. He's not crying, he's not shouting, na wow. so make we see how fans react afta im come out to come bring out dis bad news di first pesin here say what do you expect wen you were flaunting bundles of cash online showing off cash like dat in ig attract tiffs cos they're always watching be safe anoda one say follow di example of your friend davido and get yourself a wife and children di one wey still dey carry plenty woman dey enjoy himself now una say make he follow davido okay o anoda one say sorry bro to hear dat

for fame most of all these um, people like the, the likes of davido um, dj kupi all those ones they already they set for life they just decide to work hard to get their own name and i believe saying way to make kidwaya enter big brother ninja he even said to my rich nigeria friends this kidwaya safe eh, he goes be he goes be pressure person oh. well my own we say cloud chasing online na addiction kidwaya try rest eh all this money wey be say e dey always come online dey come flaunt up and down try get sense you no be small pikin again una take care una bye.